ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער פֿיר און צוואַנציק, און ברוך הבא פאר די העלד פון די פראגראם ר' יוסף זאב בראווער. א גוטן ר' יוסף זאב. איך בין נישט די העלד. ניין ווער דען? די וואס פרעגן און די וואס ענטפערן און די וואס סטראגלען און די וואס לערנען.
אוואד, איך בין איך בין די כלה, איך מיט דיר זענען די. ווייסט וועלכע זאגן אפשר ביסטו די העלפט פון די פראגראם, דו האסט עס אינישיעטעד, דו האסט מיך אינווייטעד, דו דו ביסט די העלפט פון די פראגראם מיין איך. אבער דו האסט געמאכט צייט, איך מיין דאס איז קודם שכח, איך נעם וואס איך נעם וואס וואס לכאורה קומט מיר, אבער דו האסט אוועקגעגעבן צייט, דאס איז א זאך וואס דו טוסט און איך ווייס ביסט ביזי מיט דעם, ביסט ביזי מיט דעם א גאנצן טאג, אויב איך מאך נישט קיין טעות, העלפן אנדערע מענטשן און דו מאכסט פרנסה אויך פון דעם.

אקעי מען דארף אויסטשוזן אבער וואס זאל מען טון מען איז לימיטעד לאמיר גיין מיט א מיט אזא שאלה און די שאלה איז אזוי ס'איז אביסל כ'מיין ס'באשטייט פון צוויי חלקים אקעי סאו די ערשטע חלק איז ס'איז דא אידן ס'קומט אין די הקדמה ס'איז דא אידן וואס זענען צופרידן סתם אזוי פון לעבן און פון עקזיסטירן מען גייט מיטן לעבן מען פארט און אלעס איז פיין סטעיבל גראד בעלענסד יא נאכדעם איז דא מענטשן וואס מען רופט זיי מבקשים. ער דארף עפעס, ס'פעלט עפעס אייביג און ער דארף עס אנפילן, און ער זוכט נאך עפעס, און ער זוכט נאך עפעס, און יענער אליין, דער שואל, איך מיין איך פיל ווי ער לייגט אריין כאטש א חלק פון די תשובה אין די שאלה, ער זאגט אז די מעלה מיט מבקש מ איז אז ער קען ער קען אנקומען העכער, ווייל ער זוכט דאך אייביג, מצד השני אבער, אז היות ער דארף כסדר האבן, מיינט עס ווען ער האט עס נישט קען ער אויך אראפפאלן, ווייל ער זוכט כסדר עונג, און ער באקומט עס נישט אויפן וועג ארויף, נעמט ער א עקזיט און ער פארט אביסל אראפ. איז וואס איז זיין שאלה? וויאזוי קען מען זיין ווי די אידן וואס זענען אייביג צופרידן אזוי ווי די מצב איז, לעבן סתם פון עקזיסטירן פון די פשוט'ע זאכן אין לעבן, און ער לייגט צו נאך א נקודה די זעלבע שואל, אז ער זעט ווען ס'קומט אים אונטער עפעס א אויסערגעווענטליכע מצב אין לעבן, דעמאלטס באקומט ער א געוואלדיגן רצון, א דרייוו, צו פארן, אבער ס'דארף האבן די זאך, די עפעס א אומגעווענטליכע זאך, א באמפ, א זעץ, עפעס זאל אים געבן די אדרענעלין, סתם אזוי פון די טאג טעגליכע לעבן.

אז אונז זי עס איז נישט דא קיין וועג זיך ארויסצודרייען פון זיין אינמיטן ס'איז נישט דא קיין וועג פון זיך ארויסדרייען פון דארפן דיעלן מיט ביידע זייטן פון איין זייט אפרישיעטן סימפל זאכן פון די לעבן פון די אנדערע זייט פרובירן א גאנצע צייט זוכן טיפער פון דעם און דער מבקש קען נישט ווערן אויס מבקש און דער וואס איז נישט אזוי טיף אין מבקש קען נישט ווערן אזוי ווי יענעם. יעדער איינער דארף זיין, דארף טרעפן זיין, זיין פלאץ אין לעבן, און און די אמת איז אז אז די אייבערשטער האט שוין אזא ספעשל מעניו וואס איז דיזיינט פאר יעדעם איינעם וויאזוי צו האלטן אים ווייך אדער אקאונטעבל אדער אים אגאנצן צייט צוברענגען צו זיין תכלית. דעם יעדן מענטש? יא. אקעי. סאו אויב האב איך געהערט דא עפעס א שאלה, איז עס געווען וויאזוי. קען די מענטש וואס זוכט א גאנצן צייט עונג וויאזוי קען ער זיך אראפברענגען צו ענדשויען די פלעינע זאכן פון די לעבן? יא.
און איך מיין עס ווערט אויך געפרעגט די פארקערטע קוועשטן, וואס איז מיט די מענטשן וואס לעבן א סימפל לעבן, צו זיי דארפן דען נישט כאילו אויפזוכן דעם טיפערן טעם וואס דער מבקש זוכט? ני.
איך מיין ער טרייט צו פארדרייען סדרי בראשית. אויב דו ביסט א מבקש, איז גיי מיט דערמיט.

דאס צופיל אויף א כסדר'דיגע סופליי, ער דארף א כסדר קינא סופליי, און די ערד וואס איז דא אזוי ווי עס שטייט און גייט איז נישט גענוג פאר אים צו שפאנען דערויף. יא? דו האסט געזאגט אזוי קלאר די תשובה, מורא'דיג, מורא'דיג, סאו וואס דו זאגסט איז אז די יסוד פון די מענטש דארף זיך בויען אויף די פשוטע לעבן, אויף די, א מענטש דארף הנאה האבן פון די פאקט אז ער שטייט אויף, אלקי נשמה שנשאת בי, און ער פרייט זיך. און פון די אנדערע זייט, אקעי, אויב דו ביסט אויך א טיפער מענטש און דו האסט עונג און דו זוכסט עונג און דו ווילסט אנקומען צו טיפערע און ווייטערע זאכן, אקעי, קענסטו עס אינקארפארעיטן אין דיין לעבן אלס א, אלס א עדישענעל זאך, אלס א, אלס א באונעס, אלס א תענוג, אלס א העכערע לעוועל פון קרבת אלוקים, אדער פון, פון געבן פאר אנדערע, אדער פון אנהאבן פון די וועלט, מאכן מער ברכות און אהרן אויף די וועלט, אקעי, ס'איז. ס'איז א טשויס וואס ער קען מאכן, אבער ער דארף טאקע געדענקען צו צו הנאה האבן פון די בעיסיק
זאכן פון די וועלט. אהא. סאו מענין לענין ר' יוסף זאב, פרעגט איינער אזא פרעגט איינער אזא שאלה אויף צווישן אונז נאמבער צען. האסטו געזאגט אז א מענטש קען זיך טוישן און טוישן, ער קען ארבעטן אויף זיך, און סוף כל סוף קומט ער אן צום עק, צום עק, צו די לעצטע מניעה, די לעצטע וואנט, די לעצטע בערגל וואס ער קריכט איבער, ברעכט דורך און פששש, ער איז אן אנדערע מענטש, ער איז געטוישט, לחלוטין געטוישט, ממש אן אנדערע מענטש. איז אין אן אנדערע שמועס מיט א וואך צוויי צוריק האסטו געזאגט אז א מענטש קען זיך קיינמאל נישט קאמפליטלי טוישן, ס'איז א אנגאואינג פראסעס, ער דארף כסדר טוהן און ארבעטן, נאך אביסל נאך אביסל, אבער סוף כל סוף בלייבט ער בעצם במהות ווער ער איז, כ'מיין אז דאס זענען די צוויי זאכן, און קשיא ר' יוסף זאב על ר' יוסף זאב. איז קומען צו רבי יוסף זאב מען בעט אים אז ער זאל פארענטפערן די סתירה. איז קודם כל חמור וועגן האבן געעפנט די קעשענע. אהא.
עס איז נישט דער עולם הערט אויס, דער עולם געדענקט וואס מען האט געזאגט און אויב איז א סתירה גייט מען צוריק און מען טשעקט עס אויס, אקעי, סא איטס א גוד פילינג. אקעי. און אויך אז דער עולם נעמט עס סיריעס, כ'מיין מענטשן זוכן באמת קוועשאנס און ס'איז נישט סתם נאך קאנטענט וואס מען לייגט ארויף אויף מענטשן, מענטשן נעמען דאס סיריעס פאר זייער לעבן.

אבער ס'איז בכלל גוט אין גאנץ לעבן, ס'איז רעלעווענט אין די גאנצע לעבן, וואס דארטן איז דא גראדע נישט יעדער איינער וואס שמועסט אויס די סטעידזשעס אוו טשעינדזש רעדט פון די לעוועל פון די העכסטע לעוועל וואס הייסט טרענסענדענס, יא וואס אין אידישקייט קען מען דאס אנרופן ממש א ריינקייט אדער א רוח הקודש אדער א מענטש וואס האט זיך באמת אויפגעהויבן אויף גאר גאר א הויכע לעוועל. און איבערגעקומען.
יא, און די וועג וויאזוי איך האב עס ליב אויסצושמועסן איז, ווען דער מענטש ריעטשט יענע לעוול, וואונדערט ער זיך בכלל, וויאזוי בין איך בכלל אמאל געווען אין א נידריגערע מצב ווי דעם? וויאזוי האב איך אפילו געוואלט אמאל די זאכן וואס איך בין יעצט שוין אינגאנצן ארויסגעדרייט דערפון? ס'מאנט מיך פון די גמרא אין סוכה ווי איז עס אז לעשות לבוי וועלן די צדיקים און די רשעים ביידע קוקן אויף די זעלבע זאך, די כח וואס מאכט שוועריגקייטן אין לעבן קוקן אויף די זעלבע זאך.

איך זעה אז די אמת איז אז ס'איז ביידע זאכן זענען אמת, למשל ווען מ'רעדט פון אדיקשאנס, ווען מ'רעדט פון שוועריגקייטן, ווען מ'רעדט פון עכטע משוגעת און לייק העווי אישוס וואס מענטשן זענען אריינגעפאלן אין קען זיין און עס איז יתכן און ס'איז ריכטיג אז דו זאלסט קומען צו א פלאץ וואס דו גייסט ווערן אינגאנצן ריין דערפון ווייל ס'איז דאך באמת א משוגעת א שוועריג א זאך וואס דו וואלסט ווען נישט געדארפט האבן מיט

יא, סאיז צוריק, סאו זאגסטו. און ממילא פון אזעלכע פראבלעמען פון פייערפייטער פון אדיקשאן טייפ אוו פראבלעמען אוודאי דארפסטו צוקומען צו א פלאץ וואס דו גייסט מער נישט טון, יא. וואס דו קענסט, האסטו אנגעהויבן זאגן אז פון די זאכן וואס איז נישט נאטירליך פארן מענטש קען מען אנקומען צו א פלאץ ווי מען איז עס איבערגעקומען און פערטיג, מען האט עס אפגעהאקט, אקעי. עקזעקטלי, און מה שאין כן למשל פערסאנאליטיס, הגם ס'דא. די חברה אין פסיכאלאגיע דא, וואס טענה'ן בעצם אז יעדע מענטש קען זיך טשעינדזשן, יא, די ביהעיוויאריזם, זיי טענה'ן אז מען קען קאנדישאנען יעדעם איינעם, מען קען נעמען א מענטש וואס איז געבוירן מיט אזא פייער ענערדזשי און ער איז אייביג ברענעדיג, און מען קען אים קאנדישאנען און אים מאכן אינגאנצן רואיג כאילו ער איז נישט די ענערדזשי וואס ער איז געבוירן, איך גלייב נישט פון דעם, איך האלט נישט פון דעם, איך האלט נישט אז ס'איז ריכטיג, ס'קען זיין אז מ'קען, דאס מיינט אז ס'איז דא א ווארט פון איינע פון די צדיקים אז די שוואכסטע איד אין די שוואכסטע מצב האט האט אין זיך די כוחות צו בייצושטיין די גרעסטע נסיונות פון די וועלט. שי, wow.
ס'טייטש ס'איז דא עפעס אין די זאך אז א מענטש קען בעצם ביישטיין זאכן און זיך טוישן און ארבעטן מיט זיך. אבער דא קומט אריין מיין פוינט וואס איך האב אויך ליב צו גיין אינמיטן, אז די אייבערשטער וויל נישט פון דיך דאס, דו דארפסט נישט טשעינדזשן דיין פערסאנאליטי און דער איז נאו פוינט צו טשעינדזשן דיין פערסאנאליטי, און אויך אויב דו ביסט דורכגעגאנגען טראומא אדער מוטשעסט דיך מיט א געוויסע זאך, די ציל דארף נישט זיין צו זיך באפרייען אינגאנצן מער קיינמאל נישט האבן גארנישט פון יענע זאך, דארטן איז די ציל צו זיין מענעדזשעבל, אויב מען קען זיך טשעינדזשן אויב מען קען, ס'קען זיין אז יא, טעארעטיקלי ס'קען זיין אז יא, ווי למשל אזוי ווי אונז זעהן מיר אין די סטעידזשעס אוו טשעינדזש, אבער. די ציל אין טעראפי און באמת אויף די נארמאלע אויסגעטרעטענע דרך המלך פון טבע. די מיטלמעסיגע וועג איז לאו דווקא צו צו דווקא טשעינדזשן און זיך אויסרייניגן פון יעדע יעדע זאך, ס'איז פונקט פארקערט, איך קען ארבעטן דערמיט צוזאמען, איך קען. Wow. זייער שיין פארענטפערט.

דרייען אויף אזוי גייסטו דרייען אויף אזוי, איך בין נישט דא צו אראפלייגן דא די יסודות פון פון וואס איך האלט, אויב דו פרעגסט קשיא יוסף זאב יוסף זאב, דארט האט יוסף זאב גערעדט פון עדיקשאנס און דא האט יוסף זאב גערעדט פון די ציל פון וואס וואס מען זוכט אין טערעפי, און עדיקשאנס וואלטן אונז געקענט באשטיין און מען זעהט טאקע במציאות אז מענטשן קענען ריעטשן סערטען היי לעוועלס אויב זיי לייגן אריין באמת די ריכטיגע ארבעט.

סא די וועג וויאזוי ער רעדט אין די וואויסמעיל הערט זיך אזוי בחור'ליג. סא זאגט ער אויף זיך אז דער אז ער איז א פאפעלער בחור און ער האט כסדר יא ס'טוט זיך ארום אים ווי ער איז ס'טוט זיך דארט דארטן איז די עקשן איז דא איין בחור אבער וואס לויפט אים כסדר נאך ווי ער איז קומט יענער אונטער פארוואס ווייל ס'איז פרייליך ארום אים יענער וויל אויך דארט זיין די פראבלעם איז אבער זאגט ווייטער דער שואל אז דער בחור זיך ניצן זיין לשון, ווער ס'איז ער? ס'רינט פונעם טיפשות. ס'רינט פונעם טיפשות. wow! אז פון דעם בחור רינט, יא. און במילא ס'איז אים שווער, ס'איז נישט געשמאק, און זאגט דער שואל ווייטער, אז יענער בחור, דער וואס טשעפעט זיך אן און וואס גייט אים נאך, האט איז, האט אים אליין שוין געזאגט אמאל אז ער גייט מיט מיט אים, ווייל דא איז דא די עקשן, ער וויל דארטן זיין. ער האט ליב די. און ער, דער שואל, האט אים יענעם שוין פרובירט איידלערהייט מרמז צו זיין, אז ער זאל.

געזאגט אל תהי בז לך לאדם שאין לך אדם שאין לו שו איך מיין אז איך און דו יא יוסף זאב און פנחס זענען שוין גענוג לאנג אויף די וועלט צו זעהן אז מענטשן וואס זענען יונגערהייט פאפולער ס'קען זיך אין איין בליק קען זיך עס טשעינדזשן אז ס'קומט אריין א אנדערע בחור וואס איז מער פאפולער ווי דיך אדער ס'ווערט עפעס א פייט א סכסוך און פלוצלינג טרעפסטו דיך אז דו ווילסט כמעט נאכלויפן יענעם בחור וואס איז דיך נאכגעלאפן אין אנדערע ווערטער הער צו וואס די משנה זאגט אל תהי בז לך לאדם. יעצט איז דיך שווער ס'איז דיך זייער שווער קענסט נעמען אביסל מער הדרכה און אביסל מער חיזוק אין די נושא צו גיי צו א מחנך אדער איינעם אפילו אין די ישיבה אין די פלאץ אדער נעם ארויס די משנה און לערן עס אביסל מיט די מפרשים בעט די אייבערשטער זאל דיך פירן אין די ריכטיגע וועג איך וואלט דיך גע'עצה'ט אנשטאט צו גיין די אנדערע וועג פון אים שטופן און אים פייניגן און אים רודף'ן וואס דו האסט מסתמא א רעכט אויך עס צו טון ווייל צעגיסט זיך דיך פונעם טיפשות און דו ביסט דער פאפער און נארמאלער ארויפגעקוקטער בחור, אבער איז דאס פאלגענדע משנה וועסטו זען, אל תהיה בז לך לדם שאין לך דם שאין לש, און נוץ אויס דיין פאפולעריטי און דיין כאילו זאך וואס דו ביסט עקסעפטעד ביי די עולם צו ארויפהייבן אביסל די סטעטוס פון די בחור, דו וועסט זען ס'גיסט זיך נישט איבער פונעם טיפשות סתם אזוי, ס'פעלט אים צו עטעטשמענט און ליבשאפט פון שטוב, צו איז ער דורכגעגאנגען שוועריגקייטן אדער האט ער א שוואכע סעלף עסטיעם, און אויב דו פאפולער בחור העסטו אביסל אויסטון דיין קרוין פאר א מינוט און זיך אראפבייגן און אים צוהערן אביסל וועסטו זען אז ער האט אסאך אינסייטס און ער איז א קלוגער בחור און ער האט אויך וואס ער ברענגט צום טיש און דווקא דיר נעמען פאר דיין פראדזשעקט נישט אלס רחמנות נישט אלס צדקה נאר פאר דיך אליין ס'איז פאר דיך א גוטע אינוועסטמענט פון אל תהיה בז לכל אדם שאין לך אדם שאין לו שוא און דאס איז דיין אינוועסטמענט אז ווען די גלגל החוזר וועט זיך איבערדרייען זאלסטו נאך אלץ קענען שווימען אויבן און ווייטער בלייבן די פאפעלער בחור. דאס אין קורצן גערעדט. מען קען רעדן פון דעם סאך לענגער באט איך מיין דו האסט פארשטאנען די פוינט. יא, סאו די שליסל פון פאפעלער, ס'איז דא זאכן וואס טוישן זיך אין לעבן אויב איך מעג צולייגן א ווארט, אז יעדער מענטש האט געווינע האט געוויסע תכונות און געוויסע יא. און די אומשטענדן אין לעבן טוישן זיך אבער, און זאכן וואס זענען יעצט מאכן זענען יעצט א פעקטער וואס מאכן איינעם זיין פאפולער און מען זאל אים נאכלויפן א כח י מען ציט מענטשן צו זיך, זענען לאו דווקא די זעלבע תכונות וואס זענען נוגע שפעטער אין לעבן, און ווי געזאגט מען דארף דורכגיין געווענטליך נישט מער ווי צוויי דריי סטעידזשעס אין לעבן צו זען אז די זאך געט זיך א שיפטן א טוישן א שאפל אבי קארטלעך דאס קומט ארויף אויבן דאס ווערט יעצט געזוכט עפעס אנדערש נישט וואס איז הצד השוה אויף אויף זיי פון מענטשן וואס בלייבן באליבט איינער וואס האט געדולד און איינער וואס איז האמבל איינער וואס איז האמבל און ער טרייט זיך נישט צו מאכן גרויס אויף אנדערע איינער וואס וואס נוצט זיין סטעטוס זיין גרויסקייט זיין פאפולערקייט צו העלפן אנדערע ער יוזשעלי בלייבט בלייבט אויבן און ער איז באקוועם אויבן ווייל. ווייל ער ווייסט אז אז ער נוצט עס פאר ריכטיגע זאכן און ער טוט דערמיט גוטע זאכן, און די די זאכן וואס זענען רעלעוואנט אין ישיבה קטנה למשל זענען בכלל נישט רעלעוואנט אין ישיבה גדולה, פארשטייסט וואס איך מיין? ס'איז די עקשאן וואס דו רעדסט פון וואס ס'טוט זיך ארום דיר, א יאר ארום, א זמן ארום, א חודש ארום, קען זיין גייט עס זיין אירעלעוואנט אינגאנצן, איין סטופיד מאוו וואס דו טוסט, אדער אויב זענען דא אנדערע בחורים וואס דיסיידן צו. צו זיך נעמען איבער דיינע ביינער, דעמאלטס וועסטו שוין שיין בעטן, לאמיך זיין פליז א פלעינע געהעריגע בחור, איז כ'פיל ווי ס'קומט זייער שטארק פון גאווה, דאס זעה איך פון ער מאכט, ער מאכט מיך נערוועז, און ס'גיסט זיך פון אים טיפשות, נעם א טיפן אטעם, און נעם אוועק אפאר מינוט, אזוי ווי כ'האב זיך געזאגט, טו אויס די קרוין, קענסט עס טון אפילו ווען דו האסט אן דיין קרוין. אדער טוה שוין אפילו פאר יענע בחור פאר א מינוט, און און און לייג דיך אריין, לייג דיך אריין אמת, איך זאג דיר צו עס איז זיין א גוטע גוטע אינוועסטמענט און דאס טענה האבן, און אדרבה קענסט אונז געבן די פידבעק זען וויאזוי ס'ארבעט זיך אויס. די נומבער ווי צו לאזן די פידבעק און אויך סתם אלע סארטן שאלות וואס זאלן אדרעסירט ווערן אויף צווישן אונז איז, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר.